Schéine gudden Mëtteg, Dir Dammen an Dir Hären. Ech begréissen Iech dann hei ganz häerzlech zu enger Pressekonferenz, an dat och am Numm vum Franz Fayot a vum Lex Delles, déi dann direkt no mär hei och wäerten d'Wuert ergräifen. An dëser Pressekonferenz maache mer e klenge Réckbléck op de Chômage partiel an op déi sanitär Kris. An da wäerte mer och kuerz den Aarbechtsmarché beliichten an awer och en Ausbléck ginn, wéi d'Regierung plangt an Zukunft weiderzefuere wat d'Deelzäitaarbecht ugeet, awer och wat d'Aiden uginn, déi bis elo bezuelt ginn an déi dann och vum Lex Delles sengem Ministère geréiert goufen. Ech stelle fest, dass mer um Aarbechtsmarché eng Rei vu positiv Tendenzen hunn. Sou läit den Taux de Chômage Enn Dezember 2021 bei 5,2 Prozent. Dat ass den Niveau vun uganks 2000, den Niveau vu virun der Pandemie. De Statec, deen hat fir 2021 en Taux de chômage ausgerechent, deen am best case bei 6,8 an am worst case bei 7,7 Prozent sollt leien. Deen Zenario huet sech glécklecherweis net confirméiert. Am Joersduerchschnëtt, do loung de Chômage-Taux fir 2021 nämlech bei 5,7 E Prozent, also e gutt Stéck ënnert dem Best Case vu 6,8 Prozent, also bei 5,7 lung do de Chômage-Taux an der Moyenne. Am Dezember 2021, do ware 16.403 Demandeurs d'emploi um Aarbechtsmaart disponibel. Gläichzäiteg waren Enn Dezember 2021 iwwer 10.000 fräi Aarbechtsplaze bei der ADEM deklaréiert, 16.403 Demandeurs d'emploi an 10.000 fräi Aarbechtsplazen, kéint ee jo soen, dass se jo dann en. Relativ einfachen Exercice fir déi zwee mateneen ze bréngen. Dat hu mer awer virun e puer Deeg op enger anerer Pressekonferenz scho konnte weisen, datt et dat net esou einfach ass, datt een do muss kucken, wat d'Fäegkeeten, wat d'Kompetenze vun deenen Eenzelne sinn, fir deen dann ze kucken ze iwwerlappe mat deene fräien Aarbechtsplazen, an datt dat net ëmmer openee passt. Den Emploi zu Lëtzebuerg, dee geet trotz der Kris weider an d'Lut. Déi lescht Zuelen am Dezember, déi weisen, datt bannen engem Joer bal 18.000 nei Plaze geschafe goufen, sou datt den Emploi intérieur am Moment bei ronn 490.000 Plaze läit. Op dräi Joer gekuckt hu mer e Plus vu ronn 40.000 neien Aarbechtsplazen hei zu Lëtzebuerg gehat. Wat elo de Chômage partiel ugeet, do wollt ech e klenge Réckbléck maachen. Wa grad ech de Réckbléck maachen, dee elo grad am Kierzen dobäi ass, da kënnt dat vläicht Awer komesch ausgesinn. Bon, ech maachen e Replik iwwert dat, wat d'Regierung gemaach huet, iwwert dat, wat mäi Virgänger Dan Kersch gemaach huet, oder awer och, wat mer an der Chamberskommissioun, an do war ech awer net esou schlecht placéiert, fir do matzeschwätzen, wat do alles diskutéiert ginn ass am Mäerz 2020 mam Ausbrieche vum éischte, vun den éischte Covidfäll hei zu Lëtzebuerg. Do huet d'Regierung decidéiert, op de Moyen vum Chômage partiel zréckzegräifen, fir eng ganz Rei vun Aarbechtsplazen ofzesécheren. Dës Aiden, déi goufe fir vill méi Secteuren opgemaach, wéi dat virdrun de Fall war, fir datt e Maximum vun de Salariéen dovunner och konnt ofgedeckt ginn. Des Weideren ass dann och festgehale ginn, datt de Chômage partiel fir kee Salarié ënnert dem Mindestloun sollt leien. Erlaabt mer och e klenge finanzielle Bilan ze zéien aus der Siicht vum Fonds pour l'emploi. Insgesamt huet de Staat fir bis elo fir d'Joren 2020 an 2021 eng Komma zwou Milliarden Euro u Chômage partiel un iwwer 15.000 Employeuren ausbezuelt. Do goufen also ganz vill Aarbechtsplaze gerett. Iwwer 160.000 Salariéë waren an de Joren 2020 an 2021 vun deene Mesuren hei betraff. Fairerweis muss ee soen, datt vu Mäerz 2020 bis Juni 2020 iwwert en Avancësystem verfuer gouf an hei konnt et also sinn, datt d'Entreprisen ze vill Sue virgestreckt kruten, an dës waren natierlech dann och ze rembourséieren, datt een op e Montant réellement dû vu 785 Milliounen Euro koum. A vun deene Suen, déi ze vill Vun deene Suen, déi ze rembourséiere waren, sinn dann och effektiv 97,95 Prozent an de Staatstresor erëm zeréckgefloss. Also 97,95 Prozent goufe rembourséiert, wat e ganze héijen Taux ass. Wann Der mer erlaabt, ginn ech dann och kuerz op den Horeca-Secteur an, e Secteur, dee jo ganz besonnesch hei och vun där Kris betraff gouf. Insgesamt goufen hei 235 Milliounen Euro un 1.907 Employeuren ausbezuelt, an dat fir 20.000, Ronn 20.500 Salariéen. Wann een do nach eng Kéier am Horeca-Beräich et och nach eng Kéier wéilt opdeelen, da kënnt ee soen, 15 Prozent fir d'Hotelieren a 85 Prozent fir Restauranten. Esou kéint een dat plus ou moins en gros opdeelen. Interessant ass och ze gesinn, datt zum Beispill am Oktober 2021 1.500 Salariéen aus dem Horeca-Secteur an der Kuerzaarbecht waren a gläichzäiteg awer och, 870 oppe Plazen am Horeca-Secteur bei der ADEM deklaréiert waren. Also 1.500 Salariéë waren am Chômage partiel an awer waren 870 Plazen oppen, oppe Plazen am Horeca-Secteur bei der ADEM deklaréiert. Als Minister kann ech also nëmmen déi betraffe Betriber nach eng Kéier encouragéieren, vläit méi oft op de Wee vun engem Prêt temporaire de main-d'oeuvre ze goen. Dat ass e Moyen, deen ass méiglech, dee gëtt awer net genotzt, kënnen dat soen, well iwwert déi ganz Dauer vun der Kris ass an deem Secteur, quasi keen Prêt de temporaire de main-d'oeuvre gemaach ginn, aus ënnerschiddlechste Grënn. An awer, mengen ech, ass et e Moyen, deen ee sollt, deen ech op alle Fall hei nach eng Kéier wëll promouvéieren, datt op dee soll zréckgegraff ginn. Ganz generell stelle mer fest, datt weiderhin Leit an deem Secteur gesicht ginn, a virun allem an der Kichen an am Service. D'Ännerungen, déi elo a Kraaft triede sollen, déi sollen et de Betriber erlaben, déi besonnesch op Hëllef ugewise sinn, fir déi och weiderhin ze ënnerstëtzen. Mee mir sinn awer och de Meenung, dass ee lues a lues an Eng Normalitéit muss erëm zeréckkommen no iwwer zwee Joer Ausnamesituatioun, déi mer hei zu Lëtzebuerg scho, iwwerhaapt an der ganzer Welt haten, mee och hei zu Lëtzebuerg haten. An och a Saache Kuerzaarbecht geet elo erëm drëm, weiderhin den Entreprisen, déi Hëllef brauchen, se ze ënnerstëtzen, awer och gläichzäiteg e Wee ze fannen an d'Normalitéit, wéi mer virun der Kris u sech haten. Dat gëllt dann och fir de Chômage partiel. Mir wëllen erëm zréck an d'Normalitéit. Mir wëllen awer och eng Previsibilitéit fir d'Entreprisë schafen. A wéi deen Iwwergang do dann ausgesäit, dat zielt Iech elo de Franz Fayot. Merci.
Merci Georges, och e schéine gudde Mëtten vu menger Säit. Ech mengen, ier ech ufänken iech ze erzielen e bësse wéi de Chômage partiel elo soll iwwert déi nächst Méint ausgesinn, ass et vläicht ganz gutt e kuerze Punkt ze maachen an e klenge Rappell ze maachen, wat den aktuelle Regime ass vum Chômage partiel. Dat ass net ëmmer evident dat genee ze suivéieren, well mir hunn effektiv, wéi de Georges Engel dat elo gesot huet, iwwert déi lescht Zwee Joer, méi wéi zwee Joer, geschwënn am Mäerz ginn et zwee Joer, ëmmer erëm kontinuéierlech de Chômage partiel adaptéiert un d'Begebenheeten, un d'Evolutioun vun der Pandemie, op den Impakt vun der Pandemie op d'Wirtschaft, op déi verschidde wirtschaftlech Secteuren, an deem mer Avancen ausbezuelt hunn, andeem mer ëmmer nei Secteuren a Wirtschaftsbranchen erageholl hunn an esou et wierklech och fäerdeg bruecht hunn, eis Ekonomie op eng ganz breet Aart a Weis ze stabiliséieren. Dofir war et net ëmmer, ass et net ëmmer einfach, dat genee ze suivéieren an dofir ass et gutt, fir elo nach eng kleng Piqûre de rappel do ze maachen, wann Der mer déi Expressioun hei erlaabt. Mir hu fir de Moment eng Situatioun, wou mer d'Industrie, de Manufacturier akzeptéieren. Dat ass de klassesche Chômage partiel. D'Industrie ass eligibel fir de Chômage partiel. Dat ass de Regime, dee mer säit de siwenzeg Joren hu, seit et de Chômage partiel gëtt, entweder op Base vu Chômage partiel conjoncturel oder strukturell, wann dann e Plan de maintien dans l'emploi do ass. Dann hu mer déi sougenannte Secteurs vulnérables, déi de Georges Engel schonn ugeschwat huet. Dat sinn déi Secteuren, déi ënnert der Pandemie leiden, déi, impaktéiert sinn duerch eng vun deene Mesuren, déi geholl gi sinn am Covid 19 Gesetz, aktuell insbesonnesch déi Mesure de fermeture administrative um 11 Auer, déi haaptsächlech den Horesca betrëfft. Do hu mer am Dezember am Konjunkturrot decidéiert, datt déi verschidde sektoriell Plans de maintien dans l'emploi, déi gemaach gi sinn, mat enger Rei Federatiounen géife bis Enn Februar dëst Joer verlängert ginn. Déi Plans de maintien dans l'emploi betreffe follgend Secteuren, Dat ass éischtens natierlech den Horesca-Secteur, dat ass den Événementiel, d'LEA, et sinn och d'Taxien, d'Fédération des taxis, d'ULA, dat sinn d'Reesagencen, d'Fédération des centres de formation, Fedil Catering, d'Liewensmëttelhandwierk, alles wat Métier de bouche ass, an och d'Fedamo. Dat sinn déi Secteuren, wou et Plans de maintien sectoriel, Plans de maintien dans l'emploi sectoriel gëtt, déi also zwëschent de Sozialpartner ausgehandelt goufen a vum Aarbechtsminister homologéiert goufen. Déi Plans de maintien dans l'emploi gesi vir, gesinn de Prinzip vum Chômage partiel vir, soen awer net, wat fir een Niveau vu Chômage partiel ka gi ginn. Dee gëtt vum Konjunkturrot aviséiert an da vum Regierungsrot decidéiert. Mir hunn am Dezember festgehalen, dass mer géife fir Januar dëst Joer an och fir Februar dëst Joer do Op maximal 25 Prozent vun den Aarbechtsstonne kéint de Chômage partiel ginn an all deene Secteuren. Dir wësst, datt de Chômage partiel am Prinzip just op ass fir d'Membere vun deene Federatiounen, déi de sectorielle PME ofgeschloss hunn. Mir hunn eng Exceptioun allerdéngs gemaach, wéinst där Mesure de fermeture an der, am Horesca hu mer eng Exceptioun gemaach fir d'Betriber aus dem Horesca, déi konnten alleguerten sech umelle fir Chômage partiel ze kréien an net nëmmen déi, déi Member sinn an der Horesca. Dat gëllt souwuel fir Januar wéi och fir de Mount Februar. Dat betrëfft also d'Betriber aus dem Horesca bis zu 25 Prozent. An all déi Betriber, déi Nuetslokaler sinn, dat heescht insbesonnesch d'Discoen, déi kënnen 100 Prozent vu Chômage partiel froen, also fir d'Gesamtheet vun hiren Aarbechtsstonnen. Dat ass den Ist-Zustand, dee mer haut hunn an dee mer och virun dem Konjunkturrot haten, dee mer haut de Moie gemaach hunn. Da géif ech gären agoen op déi kommend Méint. De grousse Prinzip hei ass, dass mer géife proposéieren, de Chômage partiel Covid 19, deen ech elo just beschriwwen hunn, bis den éischte Juli 2022 progressiv auslafen ze loossen. Dat betrëfft nach eng Kéier just déi sougenannte Secteurs vulnérables, déi ech elo just beschriwwen hunn, déi virun der Pandemie, ech mengen, och dat muss een eng Kéier drun erënneren, déi virun der Pandemie ni Accès haten zum Chômage partiel, zu der Kuerzaarbecht. Mir kommen also dann dee Moment zeréck op d'Situatioun vu virun der Pandemie, well et ass de Constat, dass mer Lues a lues mussen zeréck an eng gewëssen Normalitéit kommen, an dat wäert och gutt verséiert gi mat deenen Aiden, mat deem Pak vun Aiden, déi de Lex Delles Iech duerno wäert presentéieren. Et ass wierklech Suerg gedroe ginn, dass hei de Chômage partiel an d'Aiden Hand an Hand ginn, fir de Betriber an där Iwwergangsphas wierklech nach kënnen, bäizestoen, awer och fir fir eben déi néideg Previsibilitéit ze ginn, déi néideg Viraussiicht ze ginn op fënnef Méint bis Enn Juli, bis Enn Juni. A mir mengen, datt dat wierklech all deene Betriber, déi sech och mussen nei organiséieren, nei strukturéieren, wierklech genuch Zäit gëtt, fir sech fir sech unzepassen un déi nei Realitéit vun enger Welt no der no der Pandemie. Mir maachen dat an e puer Etappen, ugefaange mam Mount Februar 2022, also dee Mount, dee elo kënnt, well do d'Fermeture administrative bis 23 Auer nach ëmmer en vigueur ass, kënnen, kréien nach wie vor all d'Betriber aus dem Horesca-Secteur Accès op d'Kuerzaarbecht mat engem Maximum vun 25 Prozent vun den Aarbechtsstonnen, mat der Ausnahm vun den Nuetslokaler, déi 100 Prozent vun hiren Aarbechtsstonnen kënnen indemniséiert kréien. Eng aner Exceptioun, déi mer am Beräich vum Horesca virgesinn, an déi betrëfft e ganz spezifesche Secteur, deen extra schwéier betraff ass vun der Pandemie, nämlech dee vum Secteur vun den Hotellen, Do géife mer proposéieren, dass déi fir de Mount Februar nach géife 50 Prozent Accès kréien zum Chômage partiel. D'Hotellerie, wéinst de Reesrestriktiounen, awer och wéinst dem Impakt vun der Pandemie weltwäit, notamment op de ganze Kongresstourismus, ass extra haart betraff an dëser Phas nach wie vor, och ënnert dem Effekt vun der Omikron-Vague. An do ass wierklech e Besoin, dat hu mer och haut ganz gutt gesinn an den Echangen, déi mer haten am Konjunkturrot, dass dee Secteur wierklech ganz schwaach ass. Also si mer der Meenung, dass mer hei wierklech fir de Mount Februar mat 50 Prozent, dann fir déi Méint duerno, Mäerz, Abrëll, erofgoen op 40 Prozent an d'Méint Mee, Juni, op 30 Prozent erofgoen, mee déi dee Secteur vun den Hotellen mat méi enger grousser Intensitéit och iwwert de Chômage partiel opzefänken, wéi déi aner Secteuren, déi awer da relativ normal kënnen kënnen schaffen. Deen anere Secteur, deen e bësse speziell ass, dat ass de Secteur vum Événementiel. Och do wësse mer, dass den Evenementiel vill méi haart betraff ass wéi all déi aner wirtschaftlech Secteuren. Och do hunn déi verschidde Mesuren, déi an deem leschte Covid-Gesetz geholl gi sinn, dee Secteur extra haart getraff, iwwert déi Mesurë vun 2G plus, awer och iwwert déi verschidde, all déi Eventen, déi ofgesot goufen. Dir wësst ganz gutt, dass Der keng Invitatioune krut op Receptiounen, Neijoersreceptiounen, awer och alles wat soss soss am Evenementiel ass, ass am Fong bal alles ofgesot ginn, sou dass och dee Secteur wierklech quasi flaach läit. Dofir hu mer och do decidéiert fir den Evenementiel, dat heescht, d'Federatioun LEA, awer och de Fedil Catering an d'Liewensmëttelhandwierk fir de Mount Februar exzeptionell bis zu 50 Prozent vum Chômage partiel vun den Aarbechtsstonnen ze ginn an dann duerno awer erofzegoen op déi selwecht Niveauen wéi déi vun deenen anere Secteuren, déi ech elo wäert an enger Sekonn wäert och beschreiwen. Fir dass dat alles kann en vigueur kommen, mussen d'Sozialpartner déi Plans de maintien dans l'emploi sectoriels verlängere bis bis Enn Juni. Dat, menge mer, dierft net all ze vill problematesch sinn. Fir Mäerz, Abrëll. An dat ass och e wichtegen, wierklech eng wichteg Prämiss fir Mäerz, Abrëll, ënnert der Prämiss, dass natierlech déi Mesuren, déi Restriktiounen, déi aktuell nach en vigueur sinn, dass déi all opgehuewe ginn. Dat heescht, do gi mer dovunner eraus, dass dat wäert geschéien. Dat heescht, wann déi Mesuren, insbesonnesch de Couvre-feu, elo auslafen Enn Februar, dass déi och net wäerten erneiert ginn. Dat ass natierlech en optimistesche Szenario, wou mer dovun ausginn, dass d'Pandemie sech awer elo e bëssen offlaacht an deene kommende Méint. An där Hypothees géife mer, géifen d'Betriber aus dem Horesca fir d'Méint Abrëll, Mäerz, Abrëll just nach Accès kréien, wa se Member si vun där Federatioun. D'selwecht wéi all déi aner Betriber vun deenen anere Federatiounen. Dat heescht, do wäert erëm de Plan de maintien dans l'emploi just gëllen fir d'Membere vun deene verschiddene Federatiounen, a mir géifen och proposéieren, fir déi Méint op 20 Prozent vun den Aarbechtsstonnen erofzegoen. Fir d'Méint Méi, Mee, Juni, déi lescht Phas also vun deem Phasing out, géife mer dann op 10 Prozent erofgoen fir all déi Betriber aus de Secteurs vulnérables, déi ënner de PME sectoriel falen. Nach eng Kéier, hei hu mer eppes gemaach, wou mer mengen, dass et e wierklech generéise System ass, wou mer de Betriber Virlaf ginn, wou mer hinnen eng Perspektiv ginn bis Ufank Juli, wat hinne misst erlaben, sech nei ze organiséieren. No zwee Joer an dräi Méint Chômage partiel si mer der Meenung, dass mer iergendwann eng Kéier do mussen erëm erauskommen an an en normale Betrib och kommen, wat de Chômage partiel ugeet. Dir wësst, dass de Chômage partiel, Keen Instrument ass fir all eenzel Betrib ze retten, dat ass guer net méiglech, mee et ass en Instrument, wat do ass fir deene Secteuren ënnert d'Äerm ze gräifen, déi vulnerabel sinn, déi getraff gi vun enger Force majeure, vun engem Evenement, wat net virauszegesi war. An hei si mer, mat där Pandemie ware mer do wierklech voll an där Hypothees. Mee elo wësse mer, wat d'Pandemie mat deene verschiddene Secteure mécht. D'Betriber wëssen dat a si kënnen sech also ëmstellen, si kënnen hire Plan d'affaires ëmstellen a si mussen sech da gegebenenfalls och reorganiséieren, fir dat alles, fir dat alles opzefänken. Dofir komme mer ab Juli 2022 erëm op de Chômage partiel vu virun der Pandemie zeréck. Dat heescht, mir limitéieren den Accès zu deem Instrument op Betriber aus der. aus der Industrie nach eng Kéier, an dat ass ëmmer déi grouss Reserv, déi ee muss hei formuléieren, wann een iwwert déi Pandemie schwätzt, dat Ganzt ass natierlech ënnert der Bedéngung, datt d'Evolutioun vum Covid 19 net erëm nei Lockdowns oder nei Fermeturen imposéiert. Mir wësse mat dëser Pandemie, datt mer ni do à l'abri si vun enger Surprise. Dat hei ass eng Propos, géif ech och gäre betounen, déi vun der ganzer Regierung gedroe gëtt. Déi ass duerch de Regierungsrot gaang, déi ass och gutt iwwerluecht a si gëtt komplettéiert duerch komplettéiert a komplementéiert duerch déi nei Mesuren, Aide-mesuren, déi vum Minister vun de Classes moyennes elo direkt wäert presentéiert ginn. Ech soen Iech Merci.
Merci villmools. 22 Méint ass et hier, dass Lëtzebuerg huet missen an den éischte Lockdown goen. 22 Méint haten Héichten an Déiften a waren immens schwiereg fir eist Land, eis Gesellschaft, déi vill Salariéen an awer och natierlech fir eis Betriber. Kaum een hätt geduecht, wat fir ee laangen Otem mer alleguerte bräichten, a virun allem den Tourismus, Horeca an Evenementiel-Secteur, deen um ekonomesche Plang ëmmer erëm am stäerksten duerch déi klengsten sanitär Restriktioune betraff war an nach ëmmer och ass. Mir sinn nach net iwwert de Bierg vun dëser Kris, an awer trotzdeem kann ee soen, dass mer e Liicht um Enn vum Tunnel gesinn. An dofir muss mer elo den Après-Kris preparéieren. Zanter dem Ufank vun der Pandemie setzt d'Regierung op d'Hëllefsmesuren, fir eis Betriber kënnen ze ënnerstëtzen an Aarbechtsplazen och kënnen ze erhalen. D'Regierung huet ni gezéckt, nozebesseren, ze adaptéieren an d'Mesuren ze verlängeren, wann d'Situatioun dëst och erfuerdert huet. Dat weisen och déi 11 verschidden Hëllefsregimmer, déi mer en place gesat hunn, domadder iwwer 550 Milliounen Euro un eis mëttelstänneg Betriber an och un d'Independanten ausbezuelt hunn. Et héiert een heiansdo an dësem Kader Leit vun Almose schwätzen. Ech mengen awer éischter, datt een hei muss kënne vun engem Invest schwätzen, en Invest an d'Zukunftsfäegkeet vun eise Betriber an eng Preparatioun vun engem Après-Kris, dass mer och an Zukunft nach Betriber hunn, déi kënne fonctionnéieren an déi dann Après-Kris staark do stinn, fir kënne weider ze fonctionnéieren, weider eis Ekonomie kënnen ze ënnerstëtzen an och weiderhi kënnen dat maachen, fir wat se do sinn. Kee Betrib wëll op staatlech Hëllefen zrëckgräifen an ech weess och, dass et villen Entreprenere schwéier gefall ass, fir iwwerhaupt esou Aiden unzefroen. Den Entrepreneur huet a senger DNA, dass e schaffe wëll. An ech hoffen, dass mer eis och an Zukunft genau dorëm erëm wäerte kënne këmmeren, an zwar déi mëttelstänneg Betriber dee beschtméiglechste Kader kënnen ze ginn, fir kënnen ze schaffen an och hir Aarbecht kënne maachen ze loossen. A genee fir dohinner ze kommen, ass et elo wichteg, eise Betriber ze hëllefen, fir d'Sortie de crise ze preparéieren. Et ass souwuel vum Här Fayot wéi vum Här Engel schonn ugeschwat ginn, dee wichtegste Punkt ass d'Previsibilitéit. D'Previsibilitéit, dass d'Betriber elo wëssen, wourop se sech an deenen nächste Méint kënnen astellen. Dofir alleguerten déi Diskussioun, déi Presentatioun, déi vum Här Fayot gemaach ginn ass, fir ze wëssen, wou gi mer hi mam Chômage partiel. An eebe grad do ass et wichteg, De Chômage partiel an déi verschidden Aiden, Regimmer, gräifen aneneen, si wichteg, datt se complémentaire sinn, si wichteg, datt se matenee funktionéieren. Dofir hu mer an der Regierung decidéiert, fir iwwert de Februar eraus nach véier Méint, also bis Enn Juni, eis Aide-Regimmer ze verlängeren, an dëst an der Optik vun engem Phasing out. Mir maachen dat, fir de Betriber de Wee zeréck an eng Normalitéit kënnen ze vereinfachen an eng Relance kënnen ze begleeden. Mir wëlle mat der Annonce de Betriber Planungssécherheet ginn, fir datt se wëssen, wouhinner mer wäerten an den nächste Méint steieren, an och wëssen, wéi d'Aiden an de Chômage partiel an Zukunft wäert ausgesinn. Als klenge Rappell, Eis Hëllefsregimmer baséieren am Moment virun allem op zwou Aiden. Dat ass éischtens d'Aide de relance an zweetens d'Aide aux coûts non couverts. Béid Aidë wäerte fir véier Méint an enger adaptéierter Versioun weiderlafen. Opgrond vun den neie sanitäre Restriktiounen, déi, Stand vun haut, bis Enn Februar lafen, besonnesch der Obligatioun fir de Caféen an d'Restaurant an d'Fermeture um 11 Auer owes operluecht huet, hat m'eréischt am Dezember, wou et decidéiert ginn ass, d'Intensitéit vun den Aiden no uewen ugepasst an dëst bis Februar. Dat war esouwuel an der Aide relance, wou mer vun 1.000 Euro op 1.250 Euro pro Salarié, dee schafft, eropgaange sinn, wéi awer och an der Aide coût non couvert, wou mer, vun der Klass 6, also vun der Base éligible vun den Dépensen vun der Entreprise 75 Prozent geholl hunn, ma dunn ebe mat deene méi staarke Restriktiounen 100 Prozent vun deene Chargen en considératioun geholl hunn an dovunner d'Aide ausbezuelt hunn, dat bis de Mount Februar inclus. Mir wäerten also vu Mäerz un erëm bei der Aide coûts non couverts op den alen Niveau vun der Héicht vun der Aide zréckkommen. Dat heescht, et ginn erëm 75 Prozent vun de Charges d'exploitation fir d'Berechnung vun der Aide zréckbehalen. An dovunner ginn dann, jee no Gréisst vun der Entreprise, wéi et och scho bis elo war, 70 oder 90 Prozent vun de Käschte vum Stat iwwerholl. Fir dës Aide ze kréien, muss een och weiderhin nach eng Perte vu mindestens 40 Prozent vum Chiffre d'affaires vun 2019 kënnen Virweisen. Dës Aide wäert vum Mäerz un sech och nëmmen nach un Hébergementsbetriber riichten, well dëse Secteur och nach mëttelfristeg den Impakt vun der Kris wäert spieren. Am Business-Tourismus wäert d'Reprise, esou wéi et och schonn ugeschwat ginn ass, natierlech vill méi lues gräifen, wéi och alleguerten déi international Etüden dat weisen. Fir d'Hotellerie an déi aner bis ewell eligibel Secteuren, dat heescht d'Restauranten, d'Caféen, den Evenementiel, d'Kultur, den Divertissementssecteur an d'Vente vun neien Autoen, wäert d'Aide de relance weiderlafen, dëst och bis Enn Juni. Hei muss eng Perte vu mindestens 25 Prozent vum Chiffre d'affaires virgewise ginn. Mir wäerten och hei e Phasing out virgesinn, fir de Betriber natierlech en duussen Iwwergang an d'Normalitéit, ouni Aiden ab éischte Juli dann kënnen z'erméiglechen. Vu Mäerz bis Abrëll ass eng Direkthëllef vun 1.000 Euro pro Salarié dee schafft virgesinn. Am Mee an am Juni läit dëse Montant nach bei 500 Euro. D'Salariéen am Chômage partiel, déi haut nach, wou d'Entreprise haut nach eng Aide vun 250 Euro pro Salarié, deen am Chômage partiel ass, wäert net méi consideréiert ginn. Dat heescht, datt also, wann e Salarié an der Entreprise am Chômage partiel ass, wäerte se net méi kënnen iwwer de Fonds de relance eng Aide vun 250 Euro kënne kréien, dëst bis Juni inclus. Ech wëll zum Schluss awer natierlech nach betounen, datt dëst e Szenario vun Aiden, vu Chômage partiel ass, esou wéi d'Regierung dat och an deene leschte Méint, an deene leschten 22 Méint, iwwer déi ganz Kris schonn annoncéiert huet, e Szenario, deen natierlech viraussetzt, datt aus sanitärer Siicht mer eis an enger Sortie de crise befannen an datt och keng weider Restriktiounen op d'Ekonomie wäerten duerkommen. Mir hunn an der Vergaangenheet ëmmer erëm d'Héicht vun den Aiden op déi reell Aschränkunge fir d'Ekonomie ugepasst, och wann dat ganz opwenneg war an ëmmer erëm Adaptatiounen hu misse gemaach ginn. D'Regierung ass sech eens, dass mer eis Betriber bis zum Schluss vun dëser sanitärer Kris wëlle begleeden, fir och no dëse schwéieren Zäiten nach kompetitiv a staark Betriber zu Lëtzebuerg ze hunn. Merci.
Dir hutt grad gesot, datt mer aus sanitärer Siicht aus dem Wee aus der Kris eraus sinn. Inwiefern ass dat dann kompatibel mat de Gespréicher iwwer eng Impfflicht? Ech hu gesot, dass mer natierlech hei eis Aiden, souwuel den d'Aide-Regimmer wéi awer och de Chômage partiel, ëmmer erëm un déi sanitär Situatioun upassen. Dat heescht, an dat huet een och iwwert déi lescht Méint gesinn, ech hat virdru gesot, eelef verschidden Aide-regimmer, déi ëmmer erëm ugepasst ginn ass, d'lescht Kéier nach am Mount Dezember, wou ee gesinn huet, dass nei Fermeturë komm sinn, sief dat um eelef Auer owes, d'Spärstonn, wéi awer och Rassemblementsreegelen, déi changéiert hunn, an dass grad dowéinst wichteg ass, dass mer ëmmer erëm upassen. Dofir hei, wa mer an där Situatioun sinn, d'Covidsgesetz iert am Moment nach bis den 28 Februar, dann sinn hei d'Aiden, déi ab Mäerz, souwuel de Chômage partiel wéi d'Aiden, déi ab Mäerz wäerte gräifen, ëmmer erëm ënnert der Konditioun, dass natierlech näischt un der sanitärer, oder dass mer dann an e Kader vun enger Reprise kommen. D'Erfahrungswäerter aus deene leschten zwee Joer weisen eis, dass ëmmer manner Demanden an deene Méint och komm sinn, well d'Situatioun do ëmmer erëm besser war. Mee de wichtegste Message heivun ass d'Previsibilitéit. Mir mussen de Betriber Previsibilitéit ginn, fir kënnen aiden, Chômage partiel, wéi fonctionnéiere mer weider, fir datt d'Entreprisen och kënnen sech op dat astellen, wat wäert kommen.

Merci villmools. Ech mengen, fir direkt déi zweet Fro virzegräifen, Mir schwätzen hei, alles wat presentéiert ginn ass, si Covidsaiden. Dat heescht, esouwuel de Chômage partiel wéi déi Aiden, déi ausbezuelt ginn, sinn Aiden, déi ausbezuelt ginn, well mer Restriktiounen hunn, déi enger sanitärer Kris verschëlt sinn, an dofir dat natierlech och just eng Äntwert sinn op Problemer am Secteur wéinst enger sanitärer Kris.

Merci villmools. Mir gesinn ebe grad, dass d'Demanden, déi mer erakréien, elo maache mer e Screening natierlech vun allen Demanden, souwuel an den Aide-coût-non-couverten wéi an dem Fonds de relance, déi mer um Ministère erakréien, an deene leschte Méint ganz staark erofgaange sinn. Mir schwätzen hei vu 75 bis 80 Prozent manner Demanden, déi mer kritt hunn, fir verschidde Regime d'aiden. Et muss een awer natierlech der Fairness halber dozou soen, dass déi Aiden, déi elo ugefrot ginn, nach kënne bis Mäerz ugefrot ginn. Dat heescht, wann een am November, Dezember Perten hat, oder am Oktober, da kann een déi nach bis Mäerz ufroen. Trotzdeem, wat mer an deenen héije Zäite gesinn hunn, wa Fermeture, komplett Fermeture waren oder esou, sinn d'Aiden direkt eng, zwou, dräi Wochen, nom Ofschloss vun deem Mount um Ministère erakomm, fir esou séier wéi méiglech kënne Liquiditéiten an d'Betriber ze kréien. Do gesi mer elo, dass d'Aide ganz staark zréckgaange sinn, d'Demande d'Aiden, dass ganz vill Betriber aus der Aide coût non couvert, déi gräift bei enger Perte vu 40 Prozent vum Chiffre d'affaires, erofgaange sinn op eng Aide relance, déi gräift bei enger Perte vu 25 Prozent vum Chiffre d'affaires, an dass mer souguer an där Aide, Vill manner Betriber hunn, dat heescht, dass och eng ganz Rëtsch Betriber guer keng Aide méi kënnen ufroen, well se d'Perten net hunn, soudass mer do an enger gewëssener Reprise sinn. Den Här Engel wollt nach komplettéieren.
Ech géif vläicht nach just ee Wuert dobäi soen, wat den Här Delles elo gesot huet. Wann ee gesäit, dass d'Zuele vum Aarbechtsmaart haut déi si wéi virun der Kris, dann ass dat natierlech en optimisteschen, eng optimistesch Vue, déi awer och, reell iergendwou ass, well se awer weist, datt mer eis gutt erholl hunn aus dëser Kris. An da wann een och nach weess, datt zousätzlech, an dat rejoinéiert dat, wat den Här Delles elo grad gesot huet, datt mer am Joer 2021 eng Progressioun vum PIB hat vu siwe Prozent an datt d'Prognos fir 2022 dräi Prozent, dräi an nach a Komma, eppes bedeit, esou kënn ee schonn vun engem, vun enger méi positiver Vue ausgoen, fir datt sech den Aarbechtsmaart dann och hei positiv entwéckelt.
Oui, Olivier Loyens pour l'essentiel. Une question concernant le chômage partiel, mais par rapport aux dégâts liés aux inondations de juillet dernier.